Imma fl-imgħoddi, ommijietna u missirijietna kienu jiċċelebraw bid-daqq taż-żaqq, iż-żafżafa, il-flejguta u t-tambur. It-tim tagħna ltaqa' ma' Francesco Sultana sabiex isir jaf aktar dwar l-istrumenti tradizzjonali ta' niesna.
Strumenti tradizzjonali Maltin għandna varji. Għandna minn dawk li huma tan-nifs, minn dawk li huma tal-korda u dawk li huma ta' perkussjoni. Il-każ li ħa nitkellem fuqhom jiena huma purament tan-nifs, dawk li bl-Ingliż aħna ngħidulhom woodwinds. L-oriġini ta' dawn l-istrumenti ġejja minn ċivilizzazzjonijiet varji li x'aktarx kienu jgħixu hawn Malta. Qed ngħidu fosthom l-Għarab, xi forsi komunitajiet Griegi u komunitajiet oħrajn li x'aktarx minħabba li l-istrumenti għandhom terminoloġiji semitiċi dawn nistgħu nattribuhom għal kulturi semitiċi oħra li kienu jgħixu ovvjament f'Malta. Allura ġabu magħhom dawn l-istrumenti fejn maż-żmien daħlu flimkien mal-kultura tagħna u saru ħaġa waħda mal-Maltin. Jekk nieħdu pereżempju l-istrument il-flawt Malti li nagħrfuh bħala l-flejguta jew il-fifra, Il-flejguta sħiħa hija magħmula minn kannol ta' qasba sħiħ fejn min qed jaħdem dan l-istrument ser jaħdimlu din il-kaxxa li nafuha bħala l-bejta. Il-bejta għandha xoffa fejn magħha taħbat l-arja biex taħbat l-arja max-xoffa biex tagħmel il-ħoss ser ikollu bżonn ilsien tal-injam li jiddaħħal ġol-kannol tal-qasba u dan l-ilsien jinħadimlu minfes Fejn tgħaddi n-nifs, għalhekk jissejjaħ minfes, jaħbat max-xoffa u jagħmel il-ħoss. Biex il-ħoss jinbidel u jagħmel in-noti differenti, jinħadmulu dawn it-toqob. Sewwa dawn it-toqob nafuhom bħala l-irfis. Waħda ngħidulha rifsa, tlieta jew erbgħa ngħidulhom rifsiet. Tajjeb, meta wieħed jagħfas, l-irfis ser jibdel in-noti tal-istrument. Strument ieħor li huwa marbut mal-kultura Maltija nafuh bħala ż-żummara. Iż-żummara huwa strument illi Eh, jeżisti wkoll f'partijiet oħra tan-Nord Afrika, jeżisti wkoll f'partijiet oħra tal-Italja t'isfel u eh, jekk tikteb żummara biex ngħidu hekk, biex tfittex fuq dan l-istrument x'aktarx ħa jitilgħulek strumenti bħalu li huma jew Eġizzjani jew pereżempju Tuneżini u huma tal-istess għamla li jinvolvu qima li huwa ċ-ċilindru prinċipali li fih l-irfis bħalma rajna fuq il-flejgute ta' qabel. Il-qima ngħidulha qima għaliex hija wieqfa intu d-doqqa, għandek magħha marbut bed boot, il-bed boot illi huwa il-qasba, il-bed boot jiddaħħal ġol-qima kif tistgħu taraw hawnhekk, jitpoġġa fil-ħalq jindaq billi wieħed jagħfas fuq l-irfis. Sewwa, il-bed boot ukoll għandu terminoloġija interessanti, għandu l-bieba illi hija din id-daqsxejn ta' qata' fil-qasba stess u għandu wkoll xi dawra ħajt biex iżomm din il-bieba milli tinqasam nafuha bħala t-tilqima. Huma terminoloġiji li x'aktarx ġejjin mill-komunità agrikola fejn kienu jlaqqmu s-siġar jew ilaqqmu l-pjanti u l-iktar ħaġa viċin il-ħidma ta' dan l-istrument kien propju t-tilqim tas-siġar allura kienu jgħidulha t-tilqima. Biex naraw strument ieħor Malti, biex ngħidu hekk, li jixbah ukoll liż-żummara li għadna kemm rajna, huwa ż-żaqq. Iż-żaqq li huwa magħmul minn dak li ngħidulu ġild, li huwa ġild sħiħ ta' annimal. Il-ġild ikun magħmul minn annimal misluħ sewwa fejn tinżamm il-ġilda intiera tiegħu sakemm nifforma basket ta' arja biex induqq. L-istrument li jeħel fih nafuh bħala s-saqqafa. Is-saqqafa hija magħmula essenzjalment minn żewġt iżmamar, waħda hija żummara, żewġt iżmamar ma' ġenb xulxin. Waħda illi kif tistgħu taraw għandha ħames rifsiet u waħda illi għandha waħda. Sewwa, il-waħda ħa żżomm l-inota dejjem kostanti biex isservi b'dak l-Ingliż ngħidulu a drone, bil-Malti dak ngħidulu id-dewwiema. U mentri l-oħra li tagħmlilna l-melodija nafuha bħala l-qima tal-leħen. Mela għandna żewġ tiqwiemi f'għid xulxin, imdaħħlin ġo dik li ngħidulha qxejra, li essenzjalment xogħolha din il-qxejra hija li sservi ta' protezzjoni għall-bdiebet tan-naħa ta' wara u sservi wkoll ta' appoġġ għaż-żewġ tiqwiemi biex jintrabtu flimkien. Is-saqqafa bil-qxejra b'kollox tiddaħħal ġo qarn, dak li qed naraw hawnhekk, tajjeb. Ehm, il-qarn qiegħed hemm biss biex jgħin lill-istrument jgħajjat iktar u din kollha kemmi tidħol ġol-ġild minn għonqu biex jiena u nonfoħha tagħmilli l-istrument sħiħ bil-forma tal-annimal stess li nafuh bħala iż-żaqq.